א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער פֿיר און פֿופֿציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס. איך גיי אנפאנגן גראד מיט די שאלה היינט, איך מיין אזוי ווי איך טוה רוב מאל, ווייל די אינטערדאקשן צו די שאלה וואס איך וויל אויפברענגען איז זייער א שיינע קאמפלימענט פאר דיר, און איך פיל אז ס'קומט זיך דיר. אקעי, סאו יענער באדאנקט זיך זייער שיין פאר די פראגראם, און ער באוואונדערט איי עדמייער דיין סימפאטיע, דיין מיטפילן, דיין ערליכקייט און דיין עקספערטיז, זאלסט האבן אסאך הצלחה אין דיין ארבעט און אלעס וואס דו טוסט, דאס איז יענעמ'ס ברכה, איך זאג אמן. איך זאג אויך אמן. איך בלאש יעצט, יא?
ניין, ס'זעט אויס ווי דו באקומסט עס גאנץ אפט.
באמת א שכוח, א שכוח פאר די קאמפלימענט, איי רילי עפרישיעט איט. אקעי, סאו די שאלה וואס יענער פרעגט איז וויפיל, וואס איז די פראצענט פון די נארמאלע היימישע עולם, איך זאג יענעמ'ס ווערטער, וואס קען נוצן העלפ, טערעפי וכדומה, וויפיל פון די פראצענט וואס קענען נוצן העלפ באקומען טאקע די העלפ וואס זיי דארפן, און יענער פרעגט נאך א שאלה צי די פראצענט פון מענטשן וואס קענען היינט נוצן טערעפי איז העכער ווי אמאל, און אויב יא פארוואס. און צו ס'איז דא געוויסע לאמיר זאגן קהילות אדער חסידות'ן קרייזן וואס זענען בעטער אףף, אזוי ווי איך ווייס נישט וואס דאס מיינט פונקטליך צו זיי דארפן לכתחילה ווייניגער טערעפי אדער צו זיי באקומען עס ענדערש ווי אנדערע, און ער זאגט למשל אולי פרומערע, ווארט וואס הייסט וועלכע קרייזן? צו א פרומערע קרייז אדער א ווייניגער אויף א מער אפענע קרייז איז נויטיגט זיך מער אדער ווייניגער אין טערעפי?

כ'ווייס נישט צו ס'איז נישט דא, אדרבה אויב דער וואס פרעגט די שאלה און ער איז ביזי טראכטן מיט דעם אפשר האט ער א וועג וויאזוי ער טראכט אז אונז קענען האבן די נאמבערס, אונז קענען האבן די אינפארמעישן, קען זיין, כ'ווייס נישט. אין אנדערע ווערטער איך ווייס נישט צו איך האב א וועג וויאזוי איך קען וויסן וויפיל מענטשן, למשל לאמיר גיין אזוי, וויפיל פערסענט פון די נארמאל היימישע עולם קען יוזן העלפ און וויפיל דארפן העלפ, און וויפיל באקומען העלפ? כ'האב נישט די נומבערס. אקעי.
איי דאנט קנאו. איך בין זיכער אז ווען דו קאלסט אריין די ארגענעזעישאנס אזוי ווי ריליעף אדער רפואה העלפליין אדער די אלע וואס א מ ד די אלע וואס וואס דאס איז זייער דזשאב צו פעיסן די קאמיוניטי און באקומען די קאלס און געבן די ריפערעלס.

לאמיר נישט רעדן פון צען יאר צוריק און צוואנציג יאר צוריק, וואס איז געווען פופציג יאר צוריק, הונדערט יאר צוריק, צוויי הונדערט יאר צוריק, איך מיין אז דאס איז אויך פארט פון זיין שאלה, פון זיין קוועשן, יאפ.
און איך מיין אויף דעם איז די תירוץ, אויף דעם קען איך שוין אביסל זאגן, פון איין זייט איז.

איז עס געווען מער אדער ווייניגער און וואס איז די ריזען און וואס קען מען טוהן אויף דעם? איך ווייס נישט, עס איז, איך מיין איך ווייס ווייניגער ווי דו, איך ווייס נישט, אבער ווען ס'קומט צו אמאליגע צייטן, לאמיר זאגן אז ס'איז נישט דא קיין סטאטיסטיקס, קען אפילו זיין, דאס ווייס איך אויך נישט איז אמת, צו ס'איז דא סטאטיסטיקס, ווי די סטאטיסטיקס הייבן זיך אן,

ס'איז דא גוטע אינפארמעישן אין די ראנג צייט ממילא ווערט עס שלעכט, ס'איז דא שלעכטע אינפארמעישן אין די ריכטיגע צייט וואס ווערט עס גוט, יא? א שאלה, א שאלה אויף א הלכה'דיגע, א תשובה אויף א הלכה'דיגע שאלה, א דיון אויף א הלכה'דיגע נושא, א סעלושן אויף א השקפה'דיגע פראבלעם, איז אינפארמעישן, און ס'איז מורא'דיג. אמת.

ספרים שטוב פונעם גביר וואס דארטן איז געווען א סעט ש ס, און היינט יעדער איינער האט אלעס איבעראל, היינט איז איבערגעדרוקט אלעס מיט כתב יד, היינט די גאנצע וועלט, דאס איז איין פוינט, אקעי, די עמאונט פון אינפארמעישן וואס איז עוועילעבל, דאס איז איין פוינט, נאך איין פוינט, ספיד, אקעי, טעקנאלאדזשי האט אלעס גערוקט אז אלעס נעמט סאך שנעלער היינט, אלעס איז אינסטענטלי עוועילעבל, סאו די צוויי זאכן. האבן מורא'דיג שטארק עפעקטעד די עמאונט פון אינפארמעישן און די ספיד האט עפעקטעד, סאו ס'האט עפעקטעד אויף גוטע וועגן ס'האט עפעקטעד אויף שלעכטע וועגן, היינט ווען איינער האט א פראבלעם האט ער שנעלער זיין סעלושען, אבער היינט ווען איינער האט נישט קיין פראבלעם קריעיט ער זיך שנעלער פראבלעמען און ער סטארעדזשט אין זיך אלע פראבלעמען וואס איז דא אין אלע עקן וועלט אויף א משונה'דיגע שנעלע וועג און ער קען אפילו נישט

צו דזשאסט פלעין פארברענגען אין א ריכטיגע וועג איינער מיט די אנדערע. וויפיל צייט האבן עלטערן פאר קינדער? וויפיל צייט האט א מענטש פאר זיינע חברים? און לייק וויפיל געבן מיר אונז זיך אפ מיט דעם? ס'איז געווארן אלעס אזויווי לייק אקעי אלעס איז מ'דארף ערלעדיגן נאר ס'איז ערלעדיגט געגאנגען ווייטער וואס איז די פארשטייסט? סאו דאס האט דאס האט אסאך עפעקטעד די זאך. פון די אנדערע זייט איז היינט דא סאך מער עווערנעס וויבאלד ס'איז דא סאך מער אינפארמעישן און וויבאלד ס'איז דא סאך מער

פון פון די בליק וויאזוי אונז קוקט מיר יעצט דערויף פון די עמאונט פון אינפארמעישן די ספיד און וויפיל אונז געבן מיר זיך אפ איינער מיט די אנדערע וויפיל וויפיל ענדזשוי מען עס ווען ווען ווען איז די לעצטע מאל יא יעדער וואס הערט צו די שמועס ווען איז די לעצטע מאל וואס דו האסט פלינק געזיצן מיט ישוב הדעת פאר דיך אליין סתם געפעטשעט ענטפערן צו דיין אייגענע תכלית צו דיין אייגענע נשמה צו דיין אייגענע געפילן צו דיין אייגענע וועלט. ווען איז די לעצטע מאל? איך רעד שוין אפילו נישט ווען דו ביסט געזיצן אין אין נעטשור אין א גרינע בוים מיט און געהערט די פייגעלעך טשיפטשען, איך רעד שוין נישט פון דעם, אבער ווען ווייסט איך מיין מען לעבט מיט אזא מין ס'פארט אלעס און און אפילו סא ווען איך טראכט פון די סקול סיסטעם ישיבה סיסטעם יא וואס איז אויך אכשר דרא אז יעדער איינער איז שוין ביי א יונגע עידזש, איך טראכט די דורכשניטליכע יונגל צוויי הונדערט פֿופֿציק יאר צוריק האט נישט געקענט קיין הונדערטסטל וואס אונזערע קינדער קענען אין נערסערי, כיתה א', כיתה ב'. איך רעד שוין אפילו נישט פון די ניין יעריגע יונגל, די צען יעריגע יונגל, איך רעד שוין נישט פון די בחור וואס גייט ווייטער, אקעי פיין קען מען אויך אריינגיין אין די פראבלעם פון לערנינג דיסעביליטיס איז היינט געווארן אינגאנצן א נייע מינע פראבלעם וויבאלד היינט איז די לערנען סאך מער און אויב א קינד האט לערנינג דיסעביליטיס האט ער אויך גאר א גרויסע פראבלעם יעצט, ווייל ער מעסט זיך מה שאין כן אמאל, אויב האט ער געוויסט די בעיסיק ד ו, און געוויסט די בעיסיק אידישקייט, איז ער געווען א מענטשליכע מענטש, פארקערט ער האט גאר געקענט זיין דער דער גביר דער פרנס, יא, די אלע טשיקאווע מעשות וואס איז דא פון אמאל. יא, ער איז געווען אזוי ווי די אויבערשטע, ער איז געווען פון די עליט אין שטעטל, אדער א תלמיד חכם, אדער א געלונגענע סוחר, יא.

און דער שואל פרעגט דארט אז גייסט מיר זאגן אז אונז גיי מיר דא אונז ווערן נענטער צו די גאולה אונז ווערן נענטער כאילו צו די טאג וואס ס'גייט זיין ויבא השם למלך על כל הארץ און מלא בארץ דעה בית השם און וויאזוי קען זיין איך זעה דאך אז ס'ווערט נאר ערגער און מ'דרוקט זיך אוועק אויס אז היינט צוטאגס ווען מ'אטעמט אטעמט מען שמוץ מיט אפיקורסות. סתם א פלעי פון אטעמען, יא, ער רעדט שוין נישט ווען איינער איז עקספאוזט צו אינפארמעישן אדער ווען איינער ווייסט אדער ווען איינער איז דורכגעגאנגען א שוועריגקייט, פלעי פון זיין אינעם היינטיגן דור און אטעמען די לופט, אטעמסטו שמוץ מיט אפיקורסות. יעצט דאס ווייזט שוין אליין יא אויף די זייט פון פראבלעם וואס אונז האבן היינט וואס איז אמאליג געווען אביסל ווייניגער. פרעגט יענער דער שואל פרעגט דארט דעם חכם, וואס גייסט מיר זאגן, אזא וועלט ס'ווערט דאך נאר ערגער און ערגער, דו זעסט דאך ס'ווערט נאר ערגער, און אויף דעם ענטפערט דער חכם פארן שואל אז ביסט גערעכט, און איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס דאס געשעהט, זאגט ער די סטרא אחרא האט א דעיט, א עקספיירעישאן דעיט, און ווי נענטער די דעיט קומט, זיי זענען אוועיר פון דעם, און איין געבער קומען צו ייאוש. זאגט ער פון די אנדערע זייט די צד הטומאה וואס ברענגט אונז די אלע פראבלעמען און שוועריקייטן ווייסט אז ס'איז דא א דעיט און די דו דעיט און די עקספיירעישן דעיט איז זייער נאנט הייבט עס אן ארום ווילדעווען אויף אסאך א ערגערע וועג און ממילא פאר דעם זעסטו אז ס'איז טאקע זייער שלעכט יעצט אבער פונקט פארקערט דאס זאל דאך זיין א אינדיקעישן אז פונקט פארקערט אונז ווערן נענטער צו די טאג וואס ס'ווערט מער וואס ס'גייט ווערן אים אלל אווער איז דעת השם און ס'גייט זיין די די גאולה, און ער זאגט גיב א קוק פון די אנדערע זייט קענסטו אויכעט זעהן עט די סעים טיים וואס די נסיונות זענען געפערליך און די צומישקייט איז געפערליך און די פראבלעמען זענען געפערליך העסטו ברויך זעהן אזוי ווי כ'האב פריער געמענטשענט אז גיב א קוק יעדער בר בי רב יא יעדער יונגעל קען סאך מער ווי אמאל און הלכות און הידורים ווער האט אמאל געהאט די מהודר'דיגע לעוועל פון ד' מינים יעדער קען היינט קויפן פאר זיין אלע בחורים און אלע זיינע קינדער קענען קויפן ד ר מינים מהידרה שבמהידרים וואס איז אמאל נישט געווען בכלל די אלע הידורים. פון אלע עקן וועלט ברענגט מען און טראגט מען אלע מיני זאכן פון הידור. און אסאך מצוות, אסאך זאכן אין תורה וואס זענען, בקיצור מען קען אריין גיין, רבי יעקב מאיר גייט אסאך מאל אריין אין דעם, אויסשמועסן וואס איז אלס בעסער געווארן אינעם היינטיגן אינעם היינטיגן דור. אין אנדערע ווערטער ער ברענגט אויך טאקע ארויס די ביידע נקודות אז ס'איז דא פון ביידע זייטן. און ס'איז דא א גרויסע פייט און אונז ווייסן ווער ס'גייט ווער ס'גייט געווינען דעם קאנטעסט עט די ענד. איז דאס א ווארט וואס וואס כ'געב צו רבי יעקב מאיר. און נאך א שאלה וואס ער האט געפרעגט ביים סוף דא. דאס איז אין דעם ס'איז אזא המשך צו וואס דו האסט געזאגט פון די בעסער אדער ערגער ס'איז אנדערש. שטארק אנדערש. די שמועס פון רבי יעקב מאיר, איך האב עס שוין געהערט, איך ווייס דארט אין זיבעצן יאר צוריק צו ווען, איך האב עס געהערט שוין אסאך, כ'מיין איך האב עס געהערט במשך די יארן אפאר מאל פון אים. איז דאס האט אינפארמד מיין ענטפער פארוואס כ'האב געענטפערט אויף די וועג.
און איך פרעג וואס איז די ריזען, אויב זאכן זענען געווארן ערגער, סאו די ריזען איז לכאורה אזוי ווי איך האב געזאגט, און וואס מ'קען טון צו ארבעטן אויף דעם.

און אפילו ווען מענטשן ליידן, זיי ליידן נישט אויף די אישוס וואס זענען דא, און אסאך מאל פונקט פארקערט, אסאך מאל טאקע ווייל אונז זענען געבענטשט מיט די אלע מעלות וואס אונז האבן אין אונזער קאמיוניטי, קריעיט עס געוויסע אנדערע דיפרענט פראבלעמען, וואס אפילו די גוי'אישע פסיכאלאגישע וועלט קען אפילו נישט געהעריג פראוויידן קיין סעלושען פאר דעם, ווייל זיי האבן עס אפילו נישט ארויס פונקטליך וואס ס'איז, זיי דארפן עס נאך שטודיען צו ארויסהאבן, און ממילא דאס איז איינע פון די זאכן פארוואס איך זאג אז מ'דארף גיין צו.

איך וואלט אנגעקוקט די שאלות, מ'קען אויסטייטשן די שאלות אסאך וועגן, איך וואלט אנגעקוקט די שאלה אויב די פרומערע עולם ליידט מער אדער ווייניגער, און דו פרעגסט מיך יעצט אויב איך קען דיך געבן א דוגמא. דו זאגסט אז עס איז דא אנדערע. אנדערע, סאו אויב א דוגמא למשל, איך קען פרובירן דיך זאגן, ס'איז דא אסאך, קודם כל לערנינג דיסעביליטיס, אקעי דאס איז אפילו דא אין די גאנצע וועלט, ווייל אין די גאנצע וועלט איז געווארן עדיוקעישן אסאך א שטערקערער זאך, אבער ביי אונז איז עס גאר גאר שטארק, וויבאלד מ'מעסט זיך ממש אויפן. אויפן לעוועל פון יא די אקעדעמיק לעוועל וויפיל גמרא קען דער בחור און ווי גוט זענען די טעסטס וואס די מיידל ארבעט אויף, איך וואלט געזאגט ס'איז אויך דא זייער אסאך וויבאלד מיר זענען גאר גאר שטארק ערליך און קאמיטעד צו די תורה, און פון די אנדערע זייט זייער הייקל וואס איך גיי יעצט זאגן, איך האף ער טוט עס מיך נישט אויסמעקן דא. איז פון די אנדערע זייט איז דא פאר די בריאות הנפש פון א מענטש די מענטל העלט איז זייער וויכטיג צו האבן פרידאם און אינדעפענדענס און אסאך מאל געשעט ביי פרומע מענטשן אז זיי האבן א הארד טיים צו טרעפן די וועג וויאזוי מען קען אויך זיין א ערליכע איד אפהיטן קלה כבחמירא און זיין א חלק פון אונזער כאילו בכאילו פארמאכטע קאמיוניטי אבער נאכאלץ האבן אסאך פרידאם און אינדעפענדענס. איך מעק נישט ווייל. מיר דאכטס, און איך האף אז מען וועט מיך ערשט מעקן, איינער נאך מיר, ער וועט נישט מעקן, ווייל איך מיין אז די גאנצע ענין פון חירות, אפילו מען נעמט עס שוין אין די פשוט'ע, העסטע, פשוט'סטע, נידריגסטע שטאפל פערספעקטיוו אין די ווארט, די בעיסיק לעוועל, איז חירות איז א רעלאטיווע זאך. איז דאס הייסט יעדער איינער אין זיין וועלט האט חירות, וואס הייסט חירות? יעדער איינער האט החלטות, האט החלטות וואס ער קען מאכן, די קאמפליקעישאנס ווערט נאר ווען ער וויל מאכן החלטות, דארטן איז ער נישט געמאכט צו מאכן קיין החלטות. ווי עס אויב עס קומט נישט ווייל יעדער איינער האט עס ווי מען זאל נאר שטיין אין סאסייעטי אויף די וואוינען אויף די וועלט איז דא א געוויסע לימיט ביז ווי איך קען מחליט זיין און נאכדעם ווי איך קען נישט מחליט זיין צו וועל איך טון נישט צו וועל איך קען נישט סא יעדער איינער האט האט חירות מחליט צו זיין איך רעד שוין נישט פון דעם אז די וועלט ווייסט איך עס מסתמא אויך בעסער ווי מיר אז די עכטע חירות איז אין קאפ. עכטע חיות איז איז נישט צו איך קען וואקן אהין צו איך קען גיין אהער, עכטע חיות איז אין קאפ. עקזעקטלי, און די און די אמת איז אז די גרעסטע בני חורין יא, און זיי זענען זעלטן א חודש האלב אוועק פון פסח, די עכטע בני חורין איז נאר איינער וואס איז באמת קאמיטעד צו תורה און מצוות וועגן ער פארשטייט די חשיבות דערפון, ער פארשטייט פארוואס דער רבונו של עולם האט אים אויסגעוועלט, ער ווייסט וואס דאס אייך מיינט. סאו איך קוק אן אז, אבער ס'דא אסאך מענטשן וואס סטראגלען אט דעם וועגן זיי האבן עס נישט געהעריג ארויס, זיי כאפן נישט וואס מיינט סאו ווי בין איך און וואס בין איך און וואס איז מיין פלאץ אויב יעדער איינער איז די זעלבע, אויב אונז לעבן אין א קאמיוניטי וואס יעדער איינער גייט אנגעטון די זעלבע און יעדער האט די זעלבע שאיפות און די זעלבע זאכן, מיט וואס בין איך אנדערש? און איז דא אסאך וואס סטראגלען אין דעם לדעתי. אינדיווידואליטי, דיפרענשיעשן, די גאנצע נושא, די גאנצע. וואס מאכט מיך זיין איך ווערסעס דעם און יענעם און יענעם און אלע אנדערע מענטשן. יא, און ווען דו וועסט אריינקוקן אין די ספרים וועסטו זען אז דווקא דאס איז איינע פון די גרעסטע זאכן פון אידישקייט אז דער רבונו של עולם דארף דיך דווקא אזוי ווי דו ביסט, אנדערש און נישט אלס א חלק פון. מסתם, אקעי איז נאך נאך א נאמבער, פונקט פארקערט, דער רבונו של עולם דארף דיך אזוי ווי דו ביסט, און ממילא לדעתי איז דאס זייער א יוניק וועג, א יוניק ניד, א יוניק בליק וואס ס'קומט פאר ביי אונזער קאמיוניטי, און וואס די ניד ביי טערעפי איז אסאך מאל, ווייל זייער אסאך מאל ווען א מענטש גייט צו טערעפי טרעפט ער פשוט די פלאץ.

יוסף זאב זאגט ער האט נישט קיין שום תנאים וויאזוי דו מוזט פילן לגבי די פראגראם, מעגסט פילן וויאזוי דו ווילסט.
יא?
שוין, ווילסט לאזן די.